Helo a chroeso i wefan gwych yr wythnos hon, sef Google Cultural Institute. Lle ewch i uh, Google ar-lein a mynd yn syth i'r Cultural Institute, a wedyn fe lwythydd e gobeithio i fynd i'r man cywir. Beth yw'r Cultural Institute yma? Wel, yn syml, Yym, adnodd ffantastig sydd yn galluogi i chi weld waith celf mwya dylanwadol y byd, yn ogystal â yy falle yym cyfnodau hanesyddol neu bobl yym sy wedi cyfrannu tipyn at fel mae'r byd fel mae heddi, yn ogystal â'r prosiect World Wonders yma, Rhyfeddodau'r Byd. Felly dechreuwn ni drwy edrych ar yr Art Project, prosiect celf, A beth sydd yn llwytho fan hyn yw rhai o waith celf um, mwyaf pwysig y byd. Mae'n rhoi rhai enghreifftiau fan hyn i chi'n syth ar y cychwyn. Chi'n gallu mynd o'r chwith i'r dde os ydych chi am um, jyst mynd trwyddo un wrth un. Neu drwy fynd i'r bar chwilio fan hyn, gallu edrych yn fwy penodol. Uh, ewn ni er enghraifft i amgueddfa Van Gogh.

Felly mae hynny ar gael i bron bob darn o waith Cael Van Gogh. A yn ogystal â hynny wedyn, gallwch chi wneud pethau fel clicio ar y plus fan hyn. Beth mae hwnna'n gwneud yw arbed y darn yna mewn yn eich galeri chi fel petai. Chi'n gallu gweld mae rhif un fan hyn mewn yn saved. Os ai ar dde, dwi'n gallu crwydro nôl ymlaen, fe eitha trwy ddarnau er mwyn i ni gallu gweld y gwaith yma mewn tipyn o fanylder. Iawn i gyd yn yr un lle a mewn man cyfleus iawn iawn. Um, yn ogystal â rhoi rhain mewn yn eich galeri chi, opsiwn arall sydd yn ni yw i gymharu darluniau. Felly os defnyddiwn ni hwn, Cliciau plus yna eto, bydd e mewn yn y galeri iddo fe. Ond sylwch fan hyn ar y botwm Compare. Mae'n gofyn i fi nawr reit i droi hwnna mewn. Mae eisiau fi ddewis eitem arall i gymharu. Lle fi ai nôl felly i un gwahanol am y tro. Dwi'n mynd i ddewis hon. Llusgo fe mewn fyna. hwnna, sori, clicio fan hyn, a wedyn mae'n rhoi ddau ochr wrth ochr, start comparing, a dyna ni, mae fe'n rhoi nhw ochr wrth ochr gyda'r gallu i chwyddo i mewn ar y ddau ar bwysig gili, iawn. Felly mae'n amlwg bod hyn yn berthnasol i'r pwnc celf, a chi sy'n astudio celf, Um, ond un peth pwerus arall mae'n galluogi chi wneud yw i rannu hyn. Lle chi rannu fe i Facebook, i drydar, drwy e-bost. Lle chi hyd yn oed cael Google Hangout sydd yn debyg iawn i Skype gyda'ch ffrindiau chi i drafod y gwaith ac yn y blaen. Um, felly dyna fe o ran yr ochr gelf. Un peth arall hoffwn ddangos i chi cyn mynd yw gyda'r amgueddfeydd yma, os saw amgueddfa chi'n edrych ar a nid jyst ar lunydd, Mae yna ddyn fan hyn sy'n debyg i'r Street View yn Google Earth. Cliciwch fan'na. Beth mae'n gwneud yn syth yw mynd â chi i'r amgueddfa. Mae'n dweud i chi yn union ble rydych chi. Felly dyma beth o'n i'n edrych ar wrth gwrs gynne. Felly ni'n gallu edrych ar hwnna. Fan'na gweld ble mae fe, clicio ar y botwm sy'n rhoi gwybodaeth i ni am y darn yma. Yn ymddiheuriadau bod y bach yn araf yn llwytho fy mai i yw hynna yma gytre. Ond hefyd, gallen ni troi'r dde fan hyn, mynd o gwmpas pob darn o waith yn yr amgueddfa. Dwi'n gallu edrych arnyn nhw'n fanwl os ydw i am clicio arnyn nhw, a dwi hyd yn oed gallu crwydro rownd yr amgueddfa ei hunan. Felly mae'n amlwg bod hwn yn yn go bwerus, a'i nôl i'r amgueddfa. Eto yn ytrach na gorfod mynd i'r mannau y mae neb, o rhai pobl yn colli mas ar fynd, yn gallech chi llythrennol crwydro rownd yr amgueddfeydd y mae i weld y darnau ynni. Felly, dyna'r art project, yn amlwg yn gyffroes iawn, a rhywbeth sydd â tipyn o botensial, dwi'n siŵr, i gelf. Mae'r Google Cultural Institute yn cynnig cwpl opsiynau eraill, un o nhw yw'r Historic Moments yma, sy'n ymwneud â chyfnodau pwysig yn ein hanes ni, yym, neu bobl bwysig, hyd yn oed. Felly os edrychwn ni fan hyn, yy, ewn ni i D-Day fan hyn, clicio arno fe, wedyn beth sydd yn troi i fyny fan hyn yw'r darnau o waith diddorol, sy'n ymwneud â'r cyfnod yma mewn hanes, sylwch, chi'n gallu mynd trwyddo nhw cam wrth gam, cael mwy o wybodaeth ac yn y blaen, cau lawr, mynd i'r un nesa'. Yy, tipyn, tipyn o wybodaeth fan hyn, a'n amlwg yn wybodaeth um, go ddiddorol. Ond allwn ni fynd o le i le Symud draw fan hyn wedyn i'r darn nesa. Iawn, felly hanes o flaen eich llygid chi yn syth, gan gynnwys felly'r delweddau pwysicaf mewn hanes. Os edrychwch chi wedyn, awn ni mas o hwn am y tro. Ar y gweilod fe welwch chi fod na mewn fan hyn, sori, sain nhw. Mae yna rhywbeth o'r enw Discover, ond dwi'n trial dod o hyd i fe, sori. Os ewn ni mewn falle, ydy e'n galluogi fi wneud e? Na, dim yn y man yma. Mae yna Discover opsiwn yn troi fyny ar y gweilod weithiau. E, os ydych chi'n gweld hwnnw, e, beth mae fe'n neud yw chwilio am wybodaeth sy'n berthnasol i'r cyfnodau yna. Felly mae hwnna'n rhywbeth i chi ddod o hyd i falle yn eich amser chi, iawn, sylwch ar gymaint o wybodaeth sy'n yma. Yn ola wedyn, dwi moyn i'r fideo yma i orffen yn weddol slic, dwi ddim am fod yn rhy hir. Beth rwy am ddangos i chi yw'r World Wonders. Felly rydyn nhw wedyn edrych ar y gwaith celf, um, yr, y cyfnodau pwysicaf mewn hanes efallai, yn y drydydd hefyd mae'r rhyfeddodau'r byd. Felly clicio ni fan hyn, mae hwn eto yn, yn wych i nifer o bynciau, i nifer o destunau. Be sydd ydych chi, beth gorau dwi'n gweld yw i fynd i locations, ond cyn ni, jyst edrychwn ni ar draws i roi rhai syniadau i chi o'r llefydd sydd ar gael. Um, beth sydd yma yw casglia, casgliad o ryfeddodau'r byd, os ewn ni clicio arno nhw wedyn fan hyn, beth sy'n llwytho yn syth yw'r hen ddelweddau dros gyfnod o amser sy'n ymddangos y cyfnodau pwysig mewn hanes a'n syth, chi'n gallu clicio ar reina a'i gweld nhw'n fanwl, rhannu nhw, cymharu nhw ochr wrth ochr ac yn y blaen. Ond yn ogystal â 'na wedyn ma'r opsiwn yma i fynd i Street View. Iawn, yn syth mewn i'r man pwysig yma, chi'n gallu gael cipolwg o gwmpas yr ardal, edrych naill ai o bellter neu yn agos, chi'n gallu cerdded i fyny, yy llwyth o bethe sydd yn amlwg yn wych. Iawn, so mae hynny ar gael i chi. Falle yn fwy defnyddiol wedyn, lle chi'n mynd i locations, mae'n ymddangos fan hyn wedyn, mae'n dangos rhai o'r lleoliadau, os ewn ni i Brydain, mae'r dotty glas yma yn dangos um, ble mae rhai o'r rhyfeddodau yma. A mae yna un yng Nghymru fan hyn sef Blaen Afon, a os ewn ni fyna gewn ni fwy o wybodaeth. Mae yna nifer o'n nhw o gwmpas, gan gynnwys dedl dŵr fyna. Os lyciwn ni ar Stonehenge, er enghraifft eto, allwn ni weld eto digon o waith dros gyfnod o amser o ran yr ochr gelf. neu ffotograffer, nos ewn ni'n nôl i ddangos pŵer y street view yma i chi. Ewn ni'n nôl fan hyn. A chlicio ar hwn. Eto, dyma street view yn, yn ymddangos a gallwn ni hyd yn oed esgus ein bod ni yma yn y man a'r lle sydd yn anodd credu. E, nesa ac olaf, dwi am e, fynd allan i chi o fyna. A felly ewn ni i rywle fel um, Jerusalem i brofi bod hyn hefyd yn medru bod o ddefnydd wrth gwrs mewn pynciau addysg rhyfeddol, lle nid yw e ddim jyst yn rhywbeth hanesyddol neu'n dderyddol. Dyma ni. Mae yna rai clipiau, nid clipiau, rai opsiynau Street View yma. Dyma ni yn Jerusalem, yr Hen Fali ac yn y blaen. Felly, dod â'r pwnc yn fyw, mynd â disgyblion yna. Um, os ydych chi'n disgybl a chi'n gwylio'r fideo yma, gobeithio bod e o ddefnydd i chi. Rhai o'r pethau gorau am hwn yw ei fod e'n rhad ac am ddim ac ar gael ar bob dyfais. Felly mwynhewch, rhannwch yr hyn yr ydych chi'n dysgu a edrychwn ymlaen i, i weld yr hyn 'y chi'n defnyddio o ran Google Cultural Institute. Pob hwyl!